Исәнмесез. Бүген безнең кунакта Бөтендөнья татар конгрессының Башкортстан Республикасындагы вәкиле, Бөтендөнья татар конгрессының башкарма комитетының бюро әгъзасы Алик Харис улы Локманов. Арик әфәнде, без белүебезчә, егерме дүртенче, егерме алтынчы апрельләрдә баш Казанда Бөтендөнья татар конгрессы, Бөтен Россия татар краеведлары конференциясе җыенырга уйлый. Ләкин без беләбез, андый ук конференция Башкортстан татар краеведлары арасында апрельдә тоже үтәргә тиеш, аның алдыннан ук. Сез менә әйтеп китә алмассыз микән безгә, кайчан, кайчан үтәчәк ул һәм нинди формада үтәчәк? бу конференция. Саубыз газиз милләттәшләр. Менә бу э, авыл тарихчыларын өйрәнүчеләрнең конференциясе э, булу ул шушы сүз әлбәттә иң беренче Башкортстан җирлегендә туган иде. Безнең бу сөйләшүләр, шушы очрашулар Башкортстанның Бүздәк районында һәм Чакмагыш районында да дәвам иттеләр. Шунда Чакмагыш районында э, шушы җыелышта инде Шушы очрашуда, укучылар очрашуда анда Чакмагышта бик күп кенә тарих белән кызыксынучылар, Чакмагыш тарих авыллар тарихлары белән кызыксынучылар бар. Марат Ахонов дигән бик шул билгеле генә шул тарихчы, шуннан соң Хәйдәр Басыров, аның улы Айдар Басыров, алар анда Рафаэль Хакимка үзләренең язган китапларын бүләк иттеләр. Менә шунда инде фикер туды, әгәр дә безнең шушы тарихны өйрәнүчеләрнең Башкортстан буенча китапларын җыйсак, шушы алар эшләгән хезмәтләрне барласак, аларга ярдәм итсәк, менә шушы авыл тарихларын торгызу, теге булдыру Ул, болай әйткәндә, теге фәнни нигезгә корылган булыр иде. Анда инде Рафаэль Хәкимов та үзенең институты белән бу эшкә кушылырга мөмкин булыр иде, дигән фикергә килеп, менә шушы инде менә дүрт ел эчендә бу фикер үсә-үсә, куера-куера, менә шушы конференция үткәрүгә кадәр килеп җитте. Бу эш бик тә кирәкле нәрсә, чөнки безнең Башкортстанда татар авыллары бик күп һәм күп кенә очракларда бу авыл тарихлары бездә болай әйткәндә бозыла, дөрес күрсәтелми. Шуның өчен әгәр дә шушы авыл тарихчылары өйрәнеп, үзләренең авыллары, районнары шул тарихларын язсалар, бүтәннәргә монда тыкшынырга урын калмас иде һәм тарихны бозырга да мөмкинчелек булмас иде. Чөнки менә бик кызык, теге безнең бит телевидение бар, радио бар, алар берәр кая бара да, берәр кешене табалар да, шуннан соң инде ә ул теге без башкорт булганбыз икән, без шулай икән, фәлән төгән дип төрле уйдырмалар, уйдырмалар чыгарып, шул үзләренең, болай әйткәндә, версияләрен теге сукалый башлыйлар. Ул теге былай әйткәндә кеше үзен инде телевизордан күрсәтер өчен мин теге Африка кабиләсендә диергә дә мөмкин. Аннасы менә бар, э, бездә шундый э, теге күренеш, безнең радио телевидение, Башкортстан радио телевидениесе, Минзәлә, Актаныш районнарына чыгып, шул башкортлар эзләп... Татарстан республикасында... Татарстан республикасында, әй, башкортлар эзләп йөриләр. Менә мин шуны гына әйтәм, бу очракта бер генә дәлил китерә алам мин шушындый бәхәсләрдә. Әгәр дә халык яшәсә, ул булган җирдә аның эзе кала. Минзәләдә, Актанышта башкортның бер эзе дә юк, башкорт халкының. Ә шул ук вакытта менә Бүздәк районында Канлы Төркәй дигән башкорт авылы бар. Бүздәк районы бит инде ул бөтен татар авыллары тупланган район. Шушы Канлы Төркәй тирә-ягы татар авыллары, ә бит үзенең телен дә саклаган, гореф-гадәтләре дә саклаган. Укыйлар шушы телдә, киенәләр, сөйләшәләр. Димәк, булса ул халык югалмый дигән сүз. Ә бездә Татар диңгезе эчендә башкорт авылы сакланып калган. Сакланган, алар һаман да үзләре ассимиляциягә дучар булмаган, бирешмәгән, һаман да яшәп яталар. Ә Минзәләдә Актанышта Андый эзләр юк. Менә бу, миңа калса, бик зур дәлил һәм теге аргументированный дәлил. Менә шуның өчен дә бу татар краеведларын җыеп, татар тарихчыларын җыеп, авылларын өйрәнүчеләрнең тарихчыларын җыеп, шушындый аларга ярдәм күрсәтү, ниндидер теге Юнәлешләр бирү бик тә кирәк дип уйлыйм. Моны, болай әйткәндә, фәнни нигезгә корырга кирәк бу эшләрне. Менә моңа кадәрле мин күп кенә тарихчыларны беләм. Безнең Краснокама районында Шакиров Сафа Гали абзый бар иде. Менә ул кызганычка каршы дүрт ай элек вафат булды. Менә үзенең Краснокама районындагы бөтен татар авылларының тарихларын барлап чыккан. Кабан авылы, анда Нугай авылларының һәм Ул инде анда нигезли шушы авылларның Татарстаннан килгән халыклар булуын, менә шундый кызыклы мәгълүматлар ул кирәкле мәгълүматлар шундый бездә бик җитәрлек күп, менә шуларны хәзер инде барларга гына кирәк. То есть бу конференция нинди формада үтә? Без просто татар э, краеведларын җыеп кына сөйләшеп максатлар кую, ләкин тагын берәр нәрсә бармы эчтәлегендә? Анда инде бу конференция чакырылачак безнең квота буенча шул 50 кеше. Э, без инде аларны барладык, 50 кешедән дә артта китте ул. Һәм э, безнең башта бу конференция Башкортстанда үтәчәк. Бында инде берлек безнең шундый берлек дигән татар оешмасы яңа гына оешты. Менә алар инде шушы краеведларның, шушы тарихчыларның бөтен язган хезмәтләрен, китаплар чыгарган китапларын җыеп алдылар һәм анда әле шушы китапларга конкурс ясауда, үткәрүдә күздә тотыла. Шушы китапларның кыйммәтләрен, кыйммәтлекләрен, теге әһәмиятләрен ачып салып, шуларны бүләкләү, шуларны, болай әйткәндә, бәлки киләчәктә зуррак матбагаларда чыгару юлында. шул уйланылган. Шуның өчен дә менә әле шушы китапларны уку бераз вакытны ала. Һәм, ну, без аны инде менә бу теге Казанда үтәсе апрельдәге конференциягә бу эшне эшләп бетерербез дип уйлыйбыз. Э, миңа калса, әле э, безнең инде апрель башларына бу эш төгәлләнер дип уйлыйм, бу конкурс эше инде. Комиссия эшли, жюри әгъзалары шушы китапларны укыйлар һәм үзләренең фикерләрен озакламый чыгарырлар дип уйлыйм инде. Ә, бу э, конференциядә инде, әлбәттә, шушы э, тарихчыларның, краеведларның фонды оештырылачак. Э, ә инде һәрбер урыннарда фонд оешкач, ул бит инде бөтен Россия э, краеведларында фонды булачак дигән сүз. Башта урыннарда оештырып, аннан соң инде шушы бөтен Россия буенча шу фондны оештырырга мөмкин булачак. Бу бик тә кирәк нәрсә, чөнки без болай әйткәндә моңа кадәр әле сукыр рәвештә эшлибез, без әле бәлки әле архивларда да нинди материал яткан белмибез, кайда нәрсә ята, архив белән ничек эшләргә. Бик кирәкле эш алда тора. Аңлавымча, инде ул безнең как конкурс кебек кенә үтәргә тиеш түгел, ә алдагы вакытта безнең төп максатларыбыз бар, Башкортстанда татар краеведларының шул төп максатларын куеп, яңадан безнең Башкортстандагы татарларның тарихын язу буенча. Чөнки әлеге вакытта Башкортстан татарлары буенча бер зур Зур хезмәт зур юк. хезмәт юк. Краеведлар бар, алар э, Аерым-аерым. аерым-аерым авыллар буенча язганнар, ә менә безнең әйтәйек инде объёмный, масштабный бер эш тә юк әлеге вакытта. Шуңа күрә бу конференция ул эшне эшләргә бик күп ярдәм итәр иде. Ярдәм итәр иде, әйе. Сез әйттегез инде, менә фәнни яктан бу бу краеведлар эшләрен алып барырга кирәк дип. Ләкин менә әйтеп китә аласызмы, бу краевед эшләрен тикшерә торган жюри әгъзалары, алар кемнәр? Алар шундый ук краеведлармы, Татарстандагы фәнни эшләүчеләрме яки Башкортстандагы безнең фәнни эшләүчеләрме, кемнәр алар? Менә бер-ике сүздә генә әйтеп китсәгез. Монда инде бу бу китапларны өйрәнүне без ике этапта эшлибез. Башта Башкортстандагы тарих тарихчылар укып чыгачак, филологлар, тарихчылар һәм икенче этапта инде бу без бу хезмәтләрне монда Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге институтка китереп, андагы галимнәр дә карап чыгачак. Бу болай әйткәндә бик җитди эш. Шуның өчен инде монда менә бу ике турда булу миңа калса мотлактыр дип уйлыйм.

Халкы өчен бу бик зур эш Башкортстанда үткәрү. Чөнки Башкортстанда, без беләбез, Татарстаннан караганда иң күп татар халкы яши, миллион ярымга якын инде. Шуңа күрә Татарстан да, Бөтендөнья татар конгрессы да бу эштән еракта калмыйча, кырыйда калмай, без бу конференциядә катнашырбыз дип уйлыйбыз, үзебез үз ярдәмнәребезне күрсәтербез. Шуңа күрә бу Дөнья студиясендә дә бу конференция турында материаллар алдагы вакытта чыгар. Рәхмәт, Фәрит. Әлбәттә, бу конференция үтәчәк шушы Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге Тарих институты һәм Бөтендөнья татар конгрессы катнашлыгында безнең Башкортстандагы милли иҗтимагый оешмалар белән берлектә.